Eppes maachen, ouni dofir entschiedegt ze ginn. A Saache Benevolat steet Lëtzebuerg am internationale Verglach guer net emol esou schlecht do. Méi wéi en Drëttel vun der Populatioun engagéiert sech benevol. Trotzdeem ginn op ville Plazen ëmmer nach Leit gebraucht, déi e puer Stonne vun hirer Zäit fir anerer investéieren. An dat op deenen ënnerschiddlechste Plazen. D'Anouk Siebenaler huet eng Fra kenne geléiert, déi fir sech de perfekte Benevolat op enger Plaz fonnt huet, un déi ee vläicht guer net mol direkt denkt.
Wéi d'Simone Zeimes an d'Prépensioun gaang ass, war fir si kloer, datt se sech benevol engagéiere willt. Si huet déi verschiddenst Benevolate ugefaang, ma ass an engem besonnesch opgebléit. Zanter 6 Joer kënnt d'Simone elo schonn eemol d'Woch op Esch an d'Pouponnière vun engem Wunngrupp vun Elisabeth.
Néng Kanner am Alter tëscht 0 a 4 Joer liewen den Ament hei, entweeder duerch en Urteel vum Jugendgeriicht oder e fräiwëllege Placement duerch d'Elteren. Weess wat e Kuerf war? So, weess wat e Kuerf war, hä? Wéi d'Simone hire Benevolat ugefaangen huet, war ëmmer ee vun de Mataarbechter mat dobäi. Mëttlerweil kann si och eegestänneg Ausflich maachen, op déi se meeschtens zwee vun de Kanner mathëlt. Do seet d'Personal mir, ween hat vläicht kee Besuch oder wee war de Moie schonn eraus. Déi Kanner, déi vläicht manner net esou vill Rest huelen, se ginn einfach all gär, immens gär eraus. An do decidéiert dann d'Team ëmmer, ween ech mathuelen. Bis herno, Äddi!
Haut geet et op d'Spillplaz. Déi zwee Jongen, mat deenen d'Simone ënnerwee ass, kennt si wéi vill vun hinnen zanter se Puppelcher waren. Genee Hannergrënn zu hirer Geschicht kennt si awer net.
Kënnt keen? Da kënne mer goen, ha? Kënnt keen? Ech weess am Fong net vill. Déi Kanner hu jo eng Bezuchspersoun vum Team an hei an do gesinn ech jo och wann Kanner Besuch kréien, awer soss weess ech am Fong keng Hannergrënn. Si sinn wierklech Dag an Nuet do wou se encadréiert sinn. Hälls dech un? Ja super, do si mer jo schonn, he? Ja.
Säi séier gaangen, he? Dass d'Simone sech e Benevolat erausgesicht huet, an deem ee mat Kanner ze dinn huet, kënnt net vun ongeféier. Kuck mol, do ass nach e gutt Stéck, huel dat schonn eraus. Voilà. Net mat der Schuel, hihi. Ech hunn ebe keng Kanner, keng Enkelkanner, sinn einfach immens frou mat Kanner an dat war eben dofir mäi Wonsch, fir déi Zäit, déi ech dann hunn, hinnen ze schenken. Ech gesi mech wierklech wéi esou eng Tatta, déi op Besuch kënnt An einfach eppes mat hinne vläit méi Aussergewéinleches ënnerhëlt, wou et eben och ëmmer erëm drëm geet, datt d'Kanner och mol aus dem Grupp kommen, datt se wierklech meng ganz Opmierksamkeet kréien. Ëmmer schéin héich de Fouss an dann zitt s dech hei erop. Voilà, fest, dréck dech fort. Jau! Et voilà! Gudd! Bravo! Esou vertraut d'Verhältnis tëscht dem Simon an de Kanner ass, esou ginn et awer och ganz kloer Reegelen, wat si dierf a wat net. Also zum Beispill dierft ech kee Kand mat mengem Auto mathuelen, awer mir si scho mam Zuch gefuer, wat se och ganz gär maachen. Mir sinn och scho mam Bus gefuer. D'Personal hieft se op. Wann se hir Mëttesrascht haten. Si leeën se an d'Bett an si maachen se frësch an si ginn hinnen och z'iessen. Also wa Klenger do sinn, déi nach mussen Iesse kréien, ass dat och den Job vum Personal, jo. Nach méi héich! Och wat d'Emotionalitéit vun der Bindung ugeet, wier et wichteg, Grenzen anzehalen. Zum enge fir d'Kanner, zum aner awer och fir déi Benevole selwer. Et ass scho Kontakt do, awer ech muss soen, ech hale mech och do gär zréck, jo. Ech mengen déi Kanner sinn jo deelweis abandonnéiert ginn an et ass och fir mech méi einfach ne. Also si attachéieren sech eben och dann net esou séier an dat mécht et natierlech och fir mech méi einfach wann ech owes ginn an et wëll net een mat mer goen oder seet bleiw nach, also dann ass dat och vill méi vill méi einfach fir mech erëm ze goen an si wëssen jo d'nächst Woch kommen ech erëm. Fir d'Simone ass kloer firwat si all Woch op en Neits heihinner kënnt. Ech ginn meng Zäit. Leit, déi ech jo och elo hunn, awer ech fannen, dass ech esou vill kréie vun hinnen. Also et mécht mer och einfach immens grouss Freed, déi Kanner frou ze gesinn, laachen ze gesinn, kickelen. An jo, ech hunn d'Gefill, ech kréie méi, wéi ech ginn. An ech sinn och vill méi am Moment bei hinnen. Wee wëll da schellen? Ech! Ech! Grad bei relationelle Benevolater ginn an alle Beräicher Leit gesicht, och hei an der Pouponnière.
Esou Leit, déi ebe vläit och keng Kanner, Enkelkanner hunn oder déi wëllen Zäit verbrénge mat Kanner, déi Jo, déi einfach och wëllen eppes mat op hire Wee ginn, well ech mengen, déi puer Stonne kann ee se encouragéieren. Ech luewe se, wa se sech eppes trauen an ech fannen, dat ass ganz wichteg. Sou mer Äddi, Kussi, muah, oh gutt Änn, bis nächst Kéier Äddi.
A wien dëse Reportage elo motivéiert huet selwer aktiv ze ginn, dee ka sech iwwert de Link hei ënnen fir dëse konkrete Benevolat mellen. Dat fannt der dann um Site vun elisabeth.lu.